Ko Pahipoto me me Warahoe ngā hapū, ko Kokohinau te marae, ko Te Teko te papa kāinga, ko Eruera Manuera te rangatira, ko ia hoki tōku koroua, ko Rangimawhiti Eruera tōku māmā. Anei rā, kei konei ahau ki te tautoko i tēnei kaupapa o te reo o te kāinga. Ko ēnei kīwaha e whakarongo ahau ki tōku māmā me ōku whaea kēkē. I a rātou e kōrero ana, i rongo au i a rātou e whakamahi ana i ngā kīwaha maha, engari mō tēnei wā, e hiahia ana au te whakamārama i ngā, i ngā kīwaha e rua. Ko te mea Tuatahi, ko te kīwaha, nāu te mahi, nāu te mahi. E rua ngā wā kua wikitoria ahau, nē rā? Kaha au, nē rā? Āe, hurihia tēnā. Waihotia i konā. Nāu te huri i nāianei. Whakaingoatia kia rua ngā hapū. Kia rua ngā hapū. Nāu te mahi ināianei. Taiwhakaea me ngā. Āe, ko Taiwhakaea tētahi, ko wai te hapū tuarua? Kia tere, nāu te mahi ināianei. He aha tō hapū? Tae Whakaea! He maha ōu hapū. Oi. Ko Tae Whakaea te hapū i te taha o tōku pāpā. Oh yeah! Te hapū o Māmā. Ko wai tētahi o ngā hapū o Māmā? Pahipoto. Pahipoto. Ah! Waimarie koe! Kei te whakaaro au mō taku mokopuna a Taya Jean. Tokorua āna tungāne, ana tokotoru rātou e, e noho ana i tō rātou kāinga. Ia rā, um, he mahi ā rātou, he mahi mō te kāinga ā rātou. Kāre a Taya Jean e hiahia ana te whakaoti āna mahi. Ha, Nā reira, i ngā wā i reira ahau, ka mea atu au ki a ia, Whakaoti ō mahi, Taji. Mahia tō mahi. Nāu ēnā mahi. Nā reira, whakaoti ō mahi. Nāu te mahi. Whakaotia. Nāku te mahi ināianei. Āe, ko Warahoe tētahi, ko Patuwai tētahi. Ana, i win, i wini ā, tāua tahi. Nā reira, ā, e rua ki ahau, kotahi ki a koe. Nāu te mahi ināianei. Whakareri i ngā kāri, nāu te mahi. Ko te kīwaha tuarua, e maumahara ana ahau tēnei kīwaha i ngā wā i rongo au i aku, i oku whaia kēkē me tō, tōku māma e kōrero ana. Anei, i a rātou e kōrero ana, ka rongo au ki tēnei kīwaha, hei aha māwai, Hei aha mā wai? Ki a koe hea te kupu Māori mō te snap? Patu? Oh ai, pai tēnā patu, i kaha au. Mm. Tēnei kēmu. Ka wini au. Ai, ka kaha ake ahau ki a koe mō tēnei kēmu. Nei. Nē rā? Nei. Tika? Ka hina koe, ka wini au. Nē, me, me kite, me kite tāua. Engari mehemea uh, ka wini koe, anei aku whakaaro. Hei aha mā wai? He kīwaha whakatoi pea. I ngā wā e mātakitaki ana ahau i a rātou, i te kōrero rātou, i te kata rātou, nā reira, ka puta, ka puta mai te kīwaha, hei aha mā wai? Tira pea i taua wā i te kōrero tētahi mō āna mahi, nā mahi i oti i a ia, nā ko te whakahoki o tētahi ki a ia, oh hei aha mā wai, hei aha mā wai, he pai aku mahi hoki, āe, ehara nāu.

Kore ki ahau. Engari, hei aha mā wai? Hei aha mā wai? Tohuri. I ngā wā e kōrero ana ahau ki taku mokopuna, ka kōrero he āhua pouri tana kōrero ki ahau, nā te mea he āhua pouri ia ki ngā mahi o āna hoa. Ehara ngā mahi o āna hoa e pai ki a ia. Ka taea au te mea atu ki a ia, Hei aha mā wai, Tadgene, hei aha mā wai? Kei te mōhio koe, he tamaiti pai, he kotiro pai koe. Mehemē ka kore koe e whakarongo ki ērā kōrero, kāre koe e rata ki ngā kōrero. Engari me whakaaro koe i tēnei kīwaha. Hei aha mā wai? Ko koe te mea wikitoria, hei aha mā wai? He aha o kōrero ki ahau? He aha? Hei aha mā wai? Nē, he kēmu noa iho, nē? Yes.